Hello, chibai leh vek u. Tunah hian Edinburgh, Scotland khawpuiah ka awm mek a. Zingdar sarih leh chanve vel han kan lent a, chuan reilo te ka mu zet a tunah hian an ram sana dar sawm leh a chanve vel a nia. Khawpui hi kilometre Thum kilometer li nga vel a nia train in kal va kal ang a, a theih ang ang rawn tih lan leh ka tum ang a, aah aw chu chu ni deuh mai kan inhmu leh dawn nia aw. Aw he lai hi kan thlenna bul vel a nia saw saw lai hotel lo lang sawt aah kan thlenna hotel novotel a nia a nuam khawp mai a hei a area pawh. chuan hei helai hi train station a ni hei hian khawpui chhunga va connect nghal a tichang hian ticket ka la anga ka kal dawn a ni chuan ticket ka la fel a ahh return na tur nen umm a pahnih hian chu wai hian ahh three point nine euro vel a ni a four euro vel a nih chu man hla ve tho mai.

Aw tihian kan thleng phei a Edinburgh train station chu mi pawh an lo tam khawp mai hei a lo pui khawp mai a ni train station pawh. Tihian main gate atangin ka chhuak fel a helai hi Edinburgh khawpui lai hawl tak a laili tak a nia kal pawh a awlsam em em a. Helai hmun thlen phei ber tawh hi chuan khawi hmun pawh Edinburgh khawpui hrim hrim hi a khawpui hi khawpui lian a ni lem lo va, khawi hmun pawh hi keiin a kal vek thei tawh heta chang hian keiin ka kal vek tawh a, a hran pahin Yuber leh Kep vel ka hmang tawh lo hrim hrim a ni. A hmasa ber atan Edinburgh Castle-ah ka kal hmasa ber phawt a. Helai hmun hi a hma ka kal tawhna a nih vangin a hran pahin ka han lut tawh lo a, amaherawh chu a view vel in hmuh ve duh ka rin avangin ka han kal zawk zawk a, ka han la kual zawk zawk a, vawiin hi Sunday a nih avangin mihring pawh a tlawhtu pawh a lo an lo tam khawp mai a, rin ai takin mihring an lo tam a, hma ka kal hmasak ngaihtuahin khi khi lai tlang lo lang khi nakinah ka rawn tilang dawn a ka kalna tur a ni khi. lo en char char dawn nia. Aw tian hun tam pawh hmang lovin ka let thla leh nghal a, a chhan chu hmun dang tlawh tur ka la neih nual avangin hmanhmawh deuhin ka kal zawk zawk a, tihian ahh ka zu chhuk thla leh a city centre laiah tak helai hmun hi Edinburgh ah chuan hmun lun lai ber ti ila ka sawi sual ka ring lo a, inhmuh ang hian hei mihring pawh an tam khawp mai a. Engkim Cathedral te ennawm che tin reng khawlai hmuhnam tam tak awmna hmun a ni a. Magic show thlengin khawlaiah hian hmuh tur a awm a, hmuh pawh a nuam a, kal pawh a man hlah khawp mai. A dawt leh a kan en leh tur hi Palace of Holyrood House tih a ni a helai hi Edinburgh ah chuan khualzin tena an tawlh nasatna hmun pawimawh tak a ni a amah erawh chu ka lut hman tawh lo a chhan chu hiking turin tlanga kal ka duh avangin. Ahh hun ka nei tam tawk in ka hre lo a. Tian ka va cover zawk zawk a, ka kalna tur hmun dang pan in ka let leh nghal a ni. Hmanhmawt heh ang ber a ka kalna chhan pawh khilai tlang lo lang a chhip ah khian kal ka duh vang a nia in lo en dawn nia. Awi seng khi an zum lawk nge. kan lawn ang kal ve manah kan lawn khawp ang. Khitah chhip ah hian thlen hman kan tum ang darkar thum vel hun ka la nei a darkar thum ai tam ka la nei mahse mut hma ka duh avang in naktuk zing dar ruk ah ah airport in report leh nghal tur kan ni vang in ah hman hmawh theih ang ber in tian kan kal ang. Sofa leh saw entrance a nih hmel hle mai a an chho a zui ve zel ang tian kan kal zel a chuan ah khi khitah khian a kual chho ang a khitah khi khi laiah chungah khian kan kal chho dawn a ni a helai tlang tak hi a tlang hming ka hre lo mahse khitah a chhip ah hian arthur seat tih a awm a hemi edinburgh khawpui a view na nuam deuh mai a lum lutuk tawh a kawrlum ka khelh tawp tawh a ni. Chiah chak hi mi zan chuk. Tun tuna ka kalna hi ka kal tumna ber zawk a ni a mero chu a tlai deuh tawh ka hriat avang kha kal lo mai dawm zawk ka tia mahse a sana keh na rin ain lo la hmase hei hmanhmawh deuh ka kal zung zung ni. Sir man hla khawp mai hei ka kal lo ang thei ka hlau khawp mai ka kal ka sa sa chhip ka thleng tur hi nei ngawt sir ala hla ni a chen ron ho thla mek hei chen Kan chho mek a. Tia kal pa tak ah chuan thil ka leng lo mai mai a. Ka chhung te ka thian te thian khat hian ka ti nge i lay over na ah hian nangmah in i chhuah zel a min ti thin hi chu. A chhan chu tunah pawh hei inhmuah ang keh mah bawk a inkal leh a. Ka lay over na rel rel hian. Tumah ka chhuak pui pe ngai lo ni chu a chhan chu mahni duhna duh tawkin kan kal thei thin lo a le a tam zawk hi hmeichhia an nih thin avang hian hmeichhia chu hei ka va sawi sialna pawh ni loin hei eng emaw thil specific deuh duh thin an nih vang hian keimah Pawi na ka explore ah duhna hmun pawh ka kal thei lo phah thin chuvang chuan tunah pawh ka flight puite ho hi in chhuak dawn em ka tia chhuak dawn em tia min sawm a amah erawh chu ka chhuak dawn lo ka ti lui tlat a a chhan chu keimah chhuah ka duh vang a nia. Kha kha nia keimah in chhuak lo ni ila tuna hian chhuah pui nei ila ah tuna ka kal nei ka kal miah lo ang a chhan chu an vawi khat kal tia nia guide len ngai dawn a maw hei ka i ka vawi hnih kalna a nih loh vang hian tiang vel chu a chhip kan thleng chho. Trap a ngah lawk aw khal tu khaw khut a khaw Edinburgh khawpui city view lang tan ta

hei hi pangpar emaw in lo tiang e pangpar teh lua pawh a ni lo tian hei thingkung a nia ih a hnah aia rawn par nei ber in ka hria a par a hnah ti dawn a ni chuang lo mahse hei khu ti khuan a hnah khu ti khuan par ang in a rawn chhuak a mawi a sin. Tian tlang Aadhar Card hnih dawn hun ka hman hnu in khaw chhung lam panin ka let thla leh nghal a, chauh thlak ve khawp mai. Ril pawh ṭam ta raih mai. Thil lei na tur kan zawng ang. Ahh mahni ka kal hmasak zawk khan khilai khian ahh boxa eina tur ahh eina kan nei a tui lutuk chu chu a lo la awm tur a ngai hlawm a.

Eitur te kan ei zawk zawk hnu in hotel lam pan in train in ka haw leh nghal a, kha kha vawi na ka hun hman dan chu ani deuh mai a, hmuh na min ti ngei ka beisei a, ah lo la subscribe lo te pawh min lo subscribe ve ula ka lawm ngawt ang, a let ka kan i hmu leh vek dawn nia u Pawch.